Ko Te Huataki he rangatira no Ngai Tahu i noho i Whātaitai i Te Whanganui-a-Tara. Ko Te Huataki te mokopuna a Tūhaitara, nāna a Ngai Tūhaitara. Tokorua āna wahine, ko Rākai Te Kura rāua ko Māhaki Nui. He tamāhine rāua nā Tiotio, he ariki, he tohunga hoki. I a ia e hī ika ana ka huri te hau me te ohorere anō, ā, ka puhia ia ki waho ki te moana o Raukawakawa. E kore a muri e hokia, nā reira ia i tohu atu ai ki tana tira, kia haere tonu tae atu ki Te Waipounamu. I pōwhiritia a ia i Kahurangi e Ngāti Rangitāne, ā, ka tuku wahine, whenua hoki hai kāinga mōna. Nā, ka noho atu ia i reira. Ka haere te wā i te hīka anō te hunga nei, ā, ka pā mai te wairua toa. Ka huri te hau, ka whakawhiti anō i te moana o Raukawakawa, ka hoki ki Te Whanganui-a-Tara. Māharahara ana a Te Huataki i te riri a tōna iwi mōna i pūrere atu. I te māpouriki, ka ū ki Whātaitai, tatari ai kia pō rawa. Kātahi ka haere whakamomoka atu ki te whare o tōna hungarei ki a Tiotio. Ka kitea rātou e Tūraumoa te wahine a Tiotio, ka tika atu ki te karanga, engari ka haukotitia e te pouara kia kore ai te iwi e mōhio ko tae mai rātou. Ka tere te hora kai mā ngā manuhiri mai tētahi pōhā kākā. Kia mutu te whāngai manuhiri, kua haumaru i raro i ngā manaakitanga a Tiotio. I reira i whakamōhio atu a Tūraumoa ki a Te Rākai Tauheke kua waihape mai a Te Huataki. Ko ngā wāhine a Te Rākai Tauheke, ko Rokopare rāua ko Tahupare, he tamāhine nā Tiotio, ka mutu, kāore ia i pai i te wehenga a Te Huataki. Ka rongoa te rākai tauheke kua whāngaihia kēhia a Te Huataki e Tiotio, ka tāria rā ia te awatea kia toro atu ki a ia. Tākiri ko te ata ka hui katoa a Marukaitatea, a Tūteurutira, a Manawaiwaho, a Te Rakiwhakaputa me te rākai tauheke i te whare o Tiotio. Mau ana ko te wairua tū takarerewa, nā runga i tēnā, ka mate a Te Huataki ki te watu kōrero whakamārama. Ka pātai a Teoteo, Ko wai te maunga e tū mai rā ki tua o Raukawakawa? Ka kī a Te Huataki, Ko Tapuaioa-Uenuku tērā e muia ana e te tītī i Eteweka. Ka haere ngā kōrero mō ngā wāhi taurikura me ngā kai i Te Waipounamu. I kōrero mō te kākā, te tūī me ngā momo rakiraki. I kōrero mō te tuna, te inanga, me ngā momo ika. I kōrero hoki mō te ngāwari o te mahi kererū. Ka taka noiho i ngā rākau i te momona o ngā manu rā. Haere tonu āna kōrero mō te tī kumu e hōrapa ana te tipu i reira. He taonga ngā rau tī kumu hei whatu weruweru, hei whatu pākē. Nā ēnei kōrero mīharo ka makere mai ko te riri ka māpuna kē ake ko te ngākau roro tū mō te pitomata o roto i ēnei akoranga. I autaia wā i te tohe a Ngāti Kurī ki ō rātou whanaunga o Ngāti Kahungunu, ā, he tino wānanga i te haere mō te whai kāinga hou. Mate kāinga tahi, ora kāinga rua. Wehi katoa ana a Teoteo i ngā kōrero a Te Huataki ka ui ake, Me pēhea rā au e whakawhiti atu ki tērā wāhi? Ka whakautu atu a Te Huataki, Nā, he ara mōu? Ko tōku tuara. I kōnei, i mārama rā ia a Tiotio. Kua whai mana te noho a Te Huataki ki ērā whenua, nā te moe tahi ki ana tamāhine ka whai mana hoki a Tiotio. Nā tēnei hononga i haumarutia ai a Te Huataki, ā, i runga hoki i tēnei hononga i wātea ngā whenua o Te Waipounamu ki a Tiotio.